Ne nye dukɔ si woyɔ kple nye ŋkɔ la abɔbɔ wo ɖokui, ado gbe ɖa, eye woadi nye ŋkume, atrɔ tso woƒe mɔ vɔ̃wo gbɔ la, ekema mase nya tso dziƒo, eye matsɔ woƒe nu vɔ̃ ake, ada gbe le woƒe anyigba ŋu. Esia nye yɔyɔ na mí, ame siwo katã le Hebritɔwo ƒe ƒome tɔwo dome la, Israel ƒome la, be woyɔ mí be míatrɔ eye míatrɔ ava Mawu gã la gbɔ. Fifia míaƒo nu tso woƒe dekɔnu aɖewo ŋu. Kɔnu kple kɔnyinyi geɖe le eveawo si, eye akpa gãtɔ nye Hebri kɔnuwo. Míalé ŋku ɖe ŋee aɖewo ko ŋuti. Wonye ame siwo ɖuna tɔnu alo nyina fofowo ƒe dome, esi fia be afi si fofowò tso la afi ma tɔwoe nènye. Eye míakpɔ eƒe kpeɖodzi le Kronika gbãtɔ me, tso ta gbãtɔ va se ɖe ta enyilia. Lɔ dzesidede amewo tso ƒe ɖe eme le Biblia la me. ame ƒe tsoƒe ku ɖe fofoa ƒe tsoƒe ŋu. Du si me tɔwo fofowo nye la, du ma me tɔwoe nènye. Azɔ la, vovototo aɖewo li le kɔnu nu be woaxɔ ame aɖe wòazu dadaa ƒe de tɔwo. Nenye be dadaa nye eveawo eye fofoa tso gbe bubu gblɔlawo dome la, ame ma alé ɖe dadaa ƒe ƒomea ŋuti. eye woabui be enye eveawo wowɔna esia va se ɖe egbea gɔ̃ hã, gake koŋkoŋ la, tɔnue míeɖu. Míewɔna aʋatsotso ƒe kɔnu na ŋutsuviwo le ŋkeke enyilia dzi, eye wowɔa esia ɣesiaɣi kloe. Hafi ɖevi la nate azɔlizɔzɔ ko la, wowɔna kɔnu sia godoo, gake eveawo akpa gãtɔ tsona aʋa le ŋkeke enyilia dzi, eye wotsɔa ŋkɔ na vidzĩ la le ŋkeke enyilia ma dzi. Míakpɔ ŋkeke enyilia ƒe kɔnu sia le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ, ta wuiadre, kpukpui asieke vaseɖe ewolia me. Nuwɔna si nye nyɔnuwo sasa ɖe aga le woƒe ŋutsuwo gbɔ nenye be wotsi gbɔto alo wodzi vi fẽe la, míakpɔ esia le Mose ƒe Agbalẽ Etɔ̃lia, ta wuiatɔ̃, kpukpui wuiasieke va se ɖe blaeve-vɔ-ɖekɛlia me. Nyagbe lae nye, Tsi gbɔto. si gɔmee nye mamaɖa alo kpɔgodonɔnɔ. Esia fia kpɔɖeɖe ame le aƒekɔ mamlɛa ŋu. Le eŋekɔnu me la, ŋutsu tea ŋu nyina foa si yi nugbe la ƒe do me ahadzi vi ɖe ameyinugbea ŋkɔ me. Esia hã le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ, ta blaetɔ̃-vɔ-enyi. tso kpukpui ade va se ɖe enyilia. Afi mae esi Yuda ƒe viŋutsu Ger trɔ megbe la, nɔvia Onan wɔ kɔnuawo heɖe Tamar ahosi la wòzu srɔ̃a. Kɔnu si nye ʋɔƒoƒo la nye Hebritɔwo ƒe srɔ̃ɖekɔnu. Ʋɔƒoƒo enye nyati la le eŋegbe me. Ke míakpɔ nutsotso sia le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta blaeve vɔ ene me. Ŋutinya la ku ɖe Rebeka kple Isak ƒe srɔ̃ɖeɖe ŋuti. Kɔnu si nye Ɖetugbi Kpɔla ƒe ƒe kɔnu la le Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia ta wuietɔ̃ va se ɖe wuiasiekelia dzi. Ʋu ƒe hlɔ̃babia kple Sitsoƒe Du la ƒe Nuwɔna enye eʋekɔnu si míakpɔ. le Mose ƒe agbalẽ enelia ta bla etɔ̃ vɔ atɔ̃lia me. Anyidɔlelawo kple ame siwo katã ŋuti ŋutigbalẽmedɔxɔleameŋuwo le la ƒe mama ɖa tso eve dukɔ me tɔ mamlɛawo gbɔ le eve kɔnu nu. Nuɖuɖu ŋuti ŋkekenyuie ɖuɖuwo le Mose ƒe agbalẽ etɔ̃lia ta wuiɖekɛ lia me. ŋutikɔklɔ kɔnu siwo wowɔna ne woka asi ame kuku ŋuti. Miakpɔe le Mose ƒe agbalẽ enelia, ta wuiasieke, kpukpui wuiɖekɛ va se ɖe wuievelia me. Tsiƒoƒoɖi alo nunovɔsa kple lã vɔsa le Mose ƒe agbalẽ enelia, ta blaeve-vɔ-enyi, kpukpui adrelia me. Mawunyakpukpui bubu geɖewo li Ke hã, míalé esiawo me ɖe asi gbɔ dodokpɔ to Mawu ƒe tsi si ɖi tsi veve la me si woyɔ le Mose ƒe agbalẽ enelia ta atɔ̃ kpukpui bla eve vɔ adrelia. Esiawo nye kɔnu siwo eʋeawo wɔna la dometɔ aɖewo. Bubu geɖewo hã gali